five and four two two questions from ka vayingiseri lava la ku ta twa ku vona ku na leswi va la ku ta swi vutisa kumbe swin'wana leswi va la ku ta swikongo ku va la ku vulavula hi philip ande kombela vanhu me eh, va fanele va va va va va vulavula swilo swa swa sense mm. swilo leswi nga ta kota ku va swi pfuna hi ndlela yo fambisana leyo okay um eh, bota wati ku nga ku na swin'wana mi lava ku ta swi eda tanihiloko mi ri eh, manejara ya ben mayengani a ka leswiya a kha swi hlamuseriwa ngopfungopfu ka ku ku hindze vanhu vangani ngani emisaveni ku hlayiwa vanhu vo tsarela hi ndlela yo fanisanela is there anything lexi mi lava ku ta xi tatisa laha um inkomi haxi um sweswa mi nga swi twa va xiphorisa va nga hlamula na vona ku ya no um munhu la nga hindza ku hindze munhu wun'we loyi na hina hi n'wi tivaka ni twisisa kun'wana na n'wana la a phakati ka stadium i ti vonele hi ya hi matihlo ka munhu loyi a nga hindza misaveni hmm. so a ku na munhu un'wana loyi ni n'wi tivaka ku venge um munhu loyiwana yena i hindini ku endleke leswi na leswi mara eh, a ni swi tivi ku hina machakani um xana hi ta tikurisela rini ndhawu ya hina hi va na swilo swa hina swa right loko mi ni twini laniwa ni vulavula hi timhaka ta peter mukava a hi karhi hi swi hleketa ku every time loko mi endla something mi swi endla against stadium ku fanele ku va na ti-issue issue ku hembiwa ku vulavuriwa mavunwa ku endliwa yini na yini loko mo na ku eh, tsundzuka kahle a hi ri na eh, ndhuma van'wana ti-music festival um hi good friday yin'wana na yin'wana um hi minkarhi leya loko every time ku ndleka a ku ta va na swona ku fika ku hoxeteriwa swilo ku ndlaya va hemba va ku fika a ku tshama ku fa munhu na siku na rini mara ku ta va tano ku vulavuriwa sweswi ku vulavuriwa mavula so um loko mi lava ku swi vona ku swilo leswiwa a va hina machangani a hi tinaveleli swa kahle ku na ti-filup leti endliwaka laha tiko leri ra hina leri mhm. leri ni nga ta ka ni nga vuli na mm. tin'wani ku hundze vanhu vo tala vo three four mi tshama mi swi vona ku a ku tshama ku vulavuriwa so mm. mara hina machangana hi vulavula na swilo leswi va swi nga ri why hi nga vulavuli swilo leswi nga right ku ku na munhu la nga lova why one hi sike ku famba hi vulavula swo ka swi nga ri ku swona mm. so in other way swi vula ku nkarhi lowu taka hi ta ti langutisela ku hala Eh, eh, vo peter mukava ku hi kota ku endla swilo leswi hi nga ta swi endla na tindzimi tin'wana swi nga vi na na huwa hi wena machangana hi nawu instead a ku a hi fanele hi ba mavoko hayi mani leswi a swi lava ku endleka swi endlekile mara hi ta sungula ku vulavula mavunwa yinini a hi sukeleni mavunwa hi vulavula ntiyiso loko hi vala loko mavona loko vo vulavula ku ku na munhu la nga lovela laha phakathi swi tava swi ri kahle i ntiyiso ene hina vaxilumani na beni hi yini ni le ka mudulu wa ka ngoveni hi tlhele hi fike va kombisa swinene ku hi twe ku vava ngopfu yimani ni byela swin'wana loko mhe ni kuma report ya munhu la nga lova ni yi kume hi five o'clock munhu wo sungula ku n'wi landza ni landze beni ku endoda tana la movheni hi fike hi tshama movheni ku swi twini ku endleke yini na um a ku ehansi tawni ku endoda laha i vona ku nga na va ri ku lovele munhu la hi tshame laha movheni thirty minutes hinkwenu loko hi suka laha a heta ku na no endoda se hi pfala xo or endlisa ku no vana va nga tala la hi vitana xiphorisa ku va tele ngopfu loko ho hi ku pfala xo lexi swa endleka va hoxetela swi ri ku va na problem hi ku no i fana yini and loko hi huma stadium a ku ri hina vo sungula ku ya fika le ka muti loyi hi ku se a hi kumile information ya ku e, e, e, e vele kwihi hi ya va chavelela na namuntlha hi pfuke hi ya kona hi ya va chavelela hi tlhe hi va kombisa swinene ku no leswi nga humelela a hi ku rhandza ka hina mm. and a hi ku rhandza ka munhu ka swilo leswi nga humelela a hi ku rhandza ka xikwembu mm. and a hi nge swi koti ku hi nga blema hi nga blemana ka swilo leswi vanhu vo ka va nga swi tivi ku hi fanele hi blemeriwa yini mm. so um laha ka nkoveni laha hi ta va hi ri kona hi ta ni le kosini ene tlhe hi va byela ku ta contribute leswi ni vona ku nga a swi na nkoka ku ni nga vula ku hi ndlela ya njhani ku swi ta va swi nga ri na vumunhu phakati um eh, inkomu leswi vula ku um eh, mintsondzela fambiseswo hinkwaswo u va kha u swi twa and swi tekeriwa enhlokweni hi ndlela ya ku um eh, na vo va xilumani hambi ku ri na beni mayingani kumbe hinkwavo vanhu lava rilaka kumbe ti-organizers ta event liya a swi va khomangi kahle swo fambisana sweswo so hi laha ku nga ta hoxa xana a impela hi putsi swi na munhu xikarhi loko a ko vo ku ve ri ku na festival then ku va ku hindza munhu emisaveni even then organizers va balekela kule va tlhelela joni vanhu lava kumekaka xilungwini minkarhi yo tala a hi mpela hi ta ku mpela a va hava vumunhu na hina kwalano a hi to vhe va hi concludini mara mi hi ku twisisa ka mina ni vula ku ta hluvuka njhani hi vafoni ku ha halisa okay swi hi hluvukisaka a hi zama ku teka tiqingho ta vayingiseri zero six zero double eight five nine four two let me take the first caller mi

any comment ka leswi vulavulaka hi swona kumbe xivutiso a ni vutisa na rhanga na ri kwini ku all right okay
mr ben mayengani ni vona kha mi performa ka tlhela bojo ra xitejeni ngoma leyi ya vona leyintshwa swi nga koteka ku ka nkarhi ku twa singile kumbe sani album ya ben mayengana bojona va ta hlamula moya va mi hlamula moyeni kumbexani va famba a e clifford mokhabela re ka thoma ba tlhamolo moya all right tse se nela clifford mokhabela nka teka ngwane mekisere e coming question ya lena mm, ba ta isa mola ba ta isa leo zero six zero eight five nine four two number to dial in ka nkarhi wa sweswi mm. naku another question nga vutisa ku va yingiseri va hlayela va commenta henhla ka yona hi buti i ku eh, sweswi a masitwa ku eh, direct kumbe ti-organizers va kombisa timhaka ta ku fill up nkarhi lowu taka va nga hamba va endla vupulukwana kumbe kwihi xana n'we mi ri yini so are you happy about this eh, ku hayi va eh, famba hi mhaka ku kumbe ma va xavelela ka yini mintirhalo minjhani epfukeni minjhani epfukeni eh. hi lava va xilumana halo ma ri kona ke na munhu balekile i a lini network ya hala ka vona um kumbexana riqingho ra mi ri nga ri ri simekile futi okay ku na ku ve na xivutiso a ni tivi ka mi lava ku ta xi hlamula hi ndlela yihi la ya um xivutiso lexiwa ni tshama ni kha ni vutisiwa hi xona vanhu vo tlanga every day ngopfungopfu loko ni tela ka g c r ande nhlamulo ya ku mina yi tiva ni nga ni hlamulela yona eh, eh, okay ya nhlamulo ya kona nhlamulo ya kona i ku a ni tivi mara ni va ni vonini ni ri na joe xirmani ka hi cina risimu leriya ta fila bugiyani mm. mara leswi va ni vutisaka swona a ni tivi
a va swi tivi president hi swona okay eh, eh, maxava na na na na beni ni kombela ku vutisa xivutiso xa ku loko vanhu vaseketeri va beni mahengani eh, na vaxilumani hinkwavo va kombisa timhaka ta ku ri all of these things leswi van'wani va mi accusaka hi swona va swi twisisa hi mhaka ku vanhu i vanhu mara va kombela leswaku ri um mi nga va lan'weli mhaka ya ti-festival ku hungasa la giyana va va kombela leswaku mi va mi ri kona mi nga ha va na mbilu yaleyo ya kahle ya ku mi ku hayi khona um hi nge hi fambi ta hambi ndla kwala giyani kumbe mi tiyisisini ku swa endleka mi vhe mi fambela makumu no ku famba makumu hi nge fambeli makumu ko va ku um nkarhi wun'wanyani loko ku ri na swivulavula yi walk away mm. mi avoida swivulavula katsongo mm. e so mara it's not a punishment na ku eh, giant stadium swi vonini ku vanhu lava tale laya xi va xitsongo loko ho ya endla next year swi nga endleka number leyi a yi davula hi ku un'wana na un'wana yi ta ku mehe ni misini ni na ku ya vona mm. because lava va tini swi na guarantee ya ku va tata mm. so what about lava nga ta ka va nga ti mm. so the reason hi la ku ya peter mukava swi kahle ku tanihi rixaka ya ya invader peter mukava um na lavan'wanyani va ta swi vona ku um vanhu va lipompo va khomaneni mm. ngopfungopfu mavhenda machangani na mapedi hi khomaneni swi kahle ku hi hi ya na le vhenda hi ya na le maphita mukava hi nga swi considera ku ya a joni mm. alright um for nkarhi lowu wa ntsena mixos f m let's use this number ku ri kota ku va lava lava ku ta vutisa xivutiso ne zero seven eight seven two one seven eight five eight a hi ngeti nambara nakambe zero seven eight 72 17858 loko mi lava ku ta vutisa xivutiso ka vaxilumana beni mayenga ni vona riqingho laha ra mina hi le ni yise halo mi le moyeni hayi mi njhani mi pfukele mi njhani a ni pfukile ma ya
mina no va laha kumaka ti-event ti endliwaka polokwane ku hambana na swivulavula lakiya eh eh kuma kuma vona la yani munhu a nge soki n'wi a ya pulukiwa ni kuma a nga na mali ya i na pfumala la yani vanhu va ta hi swilo swo hambanahambana hi ku swilo swi va swi ri kwala kaya van'wani vo ya va ya onha yona event a yi ri kahle na mina ni swi vonini a ni ri kona mm, mm, mm. mm.
and then n'wina n'wina n'wina n'wina veri n'wina mi twe ku veri ku lovi vanhu va nga le stadium a ah, mina leswi ni nga swi vona ku swa ntiyiso ni vone laha serinhle i munhu wun'we ntsene leswi ni nga swi vona mm-hmm.
right khesa ndzi nga ha vulavula mani right guy um mi le moyeni mamukeri o oh, eh, loko yi ri la ngopfu ekuze ku ba ngoma be mi le moyeni mamukeri
minjani minjani
okay ni kombela ku fambisa xivuko vito mara lexi mina ni lava ku vula xona i ku ni vona ingaku va ya va beni na vo xilumani va ve na vumunhu ehenhleni ka ku va ku ve na ku lova ka n'wana luya loko va kote ku ya le mutini va ya va ya chavelela na swin'wana na swin'wana hmm. se hi ku a ni ri loko hi ya le hi va ho tiyela hina hi yexe a va vi va bohe munhu ku a fambi kumbe ka njhani hmm. se me a ni ta ku a va yi mahlweni na vumhunu bya ledzo hi ta va sapota ku ya mahlweni va nga suki le giyani a va vuli a mi yini mara n'wina le
mina ni nga yangi ni tshamise hi xiyimo Xiyimo mara xa- lava xa nga xin'wana ni xiyimo a ni ta va ni yini eya hi vulavula na mani danki Imani.
mbona se ni nga ti vuli Ke- ke se ni sweswi a yi teka khume ntlhanu timinete awara liya ya ntlhanu yi nge se a yi teki minisi rin'we wa yi teka mi le moyeni halo
aye mi ri njhani boti hi pfukele mi njhani
um pfukile na ku xeweta eh mina no lava ku nyika ti-input eh hi ku rhanga hi ku khensa ku loko mi endli ku vanhu va ku chela tipetirolo va ku tlhela tihotela eh va ku xava swakudya va ku xava ti-cooler bag va xavini la giyani mi contribute-ini ka ka ikhonomi ya la giyani lexi lava ku nyika ti-inputs ku next time loko mi endla um ni vone hi nga ko va na ku xotanyana ka security hala handle hambileswi ni nga swi tiviki ku responsibility ya n'wina kumbe ya xiphorisa kumbe ya masipala na loko a mo kota ku endla ku ten meters away from stadium vanhu lava tshamaka laha kusuhani va va na ti-access mathikithi ya ku kota ku va nga famba eh kusuha na la stadium ku ve a va yi a stadium then vanhu loko va lava ku nghena a stadium a va fambi na mathikithi ya stadium kwala kusuhani na la a four way stop ya ya la ka matraffic ku va access number one ka xitarati lexiya xa vumbirhi xa laha kusuhani na science center ku va access number two ku loko munhu a fika a gedeni ya stadium ku va munhu loyi mi nga xoko u khome ma thikithi a swi ta olovisela na lava ku ta na ti-okapu ku loko ku ri na tibawunsanyana ka tindhawu timbirhi tinharhu swi vula ku loko a lava ku fika na mukwana leyi kumbe na mabodhlele leyi a ku ta va ku ri munhu loyi a nga tiyimisela hi mhaka ya ku lova ka ka munhu loko ri na mitlangu yikulu ku fana na liya um siku rin'wana a ni ri hala joni a hi senkiku halaka va ma nineteen ninety one na nineteen ninety two Hi kumanyana vo tala ku hundza lowun'we va vi va lova, kambe a hi tshami hi kha hi vulavula hi swona. Ku lova ka munhu i swilo leswi swi hloniphiwaka, hi swi vonile, hi swi twile. A hi swi pfaleni, mi pfunisa sweswi mi nga ta pfunisa swona masipala, kambe ni ri mi nga heli matimba. Loko mi nga vulavuriwi swi vula ku a mi le ku endleni ka swilo swa kahle, loko mi vulavuriwa swi vula ku mi le ku tirheni. Inkomu. khensa tsena ngopfu hambiloko a ni nga vuli ku n'we mana ni mara ni mi twi
a ni mene xitala vito lexi a xa ku n'wana n'wa wa swi tiva a ku na kinga khensa tsena ngopfu tatana paketele ni mavonelo ya yona ne mm.
mi nga ku yini ku fika sweswiwa ka ti-comment leti ti nga ta kusuka aka vayingiseri van'wani va commente ku eh, kahle sweswi ha kume ti-positive comment mhm. and vanhu van'wani va ha kombisa ku yes mi nga fambi yanani mahlweni mi kurisana ikhonomi ya giyani ko va wun'we ntsena ngete hi mhaka ya swivulavulo yes swi sungulaka swo mi nga pfa miya mi nga kwihi
ya lexi ni nga xi vulaka ku tanihileswi a ni vurini ku um eh, a hi vi hi la ku mova event ya a vapulukwani hi mhakeni ya ku va hi kwatini kumbe hi retaliate ka lava nga na ti-negativity mm. tani mina tanihi nqambi ni nga mi nyika example kusuka twenty eleven ka ni nchaya thyaka a ka ku tala mara na ha dumini na sweswi ni vula ku vanhu va tshama va ri negative ka xilo xin'wana na xin'wanyana lexi ni xi ni ni ni nga zama ku xi vula hi ku um a ni navela ku before ni ya joni mm. ni ya tata stadium xe le joni mm. ni rhanga ni tata stadium xin'we lexikulu mm. xa la lipompo whereby ku nga peter mukava yi nga yona yi tekaka forty five thousand so a ku ri ku navela ka mina ni vuye ni byela maxava um na lava marketing team ku loko ho tata gen stadium swi lava um next move ya peter mukava kusuka kona ni rhandza ku joka na maxava ni ku no a ni lava ku ya a f n b na orlando ku khaspa iyeleni ni lava ku ya ellis park mm. ma vona mm. se um lexi ni nga xi vulaka ku i ti-event ta tshama ti ka ti ta agiyani um eh, giyani yi na fan base ya kahle um ya beni mayengani um ti ti tata ti-event agiyani mara um a yo lan'wela vanhu ku va ku swi vulavula na swona a swi kahle um a swi right swi swa discourage ma vona loko ku na ti-event laha ku na van'wanyana va kha va vulavula hi ikhonomi ku na vanhu vo tala va xavisaku na lava nga koti affordiki ku xavisa ndzeni va fika va ti vekela swilo swa vona va xavisa laha handle mm. hi swi kumeka swi hanyisa mindyangu yo tala um swilo leswiya swa pfuna ka mindyangu yo tala eh, na va tithekisi va va na tilodi ta vona mm. va ku teka vanhu va va yisa stadium va va yisa kaya so i like nayo peter mukavani na problem ngopfu hi yona hikuva va ka xilumani va na mabazi yo ringana sixty hi nga humesa mabazi lawa ya transporta vanhu swi ta tlhe swi avoida na ti-accident futhi because vanhu lava nga ta va driver ni va nge ka influence munhu to tikhandziyela bazi a vuya a nga hakeli na accommodation mali leyi a ta hakela accommodation mi ta ti-entertain hi yona kwale peter mukava nakoho swi kahle swi healthy ku munhu a ti humesa ngopfungopfu va ka mhani hi vona va twisisaka mhaka ya ku ti humesa kasi ya wasati wa kwata ku eyi papa a mi ni humesi mm. a mi ni endli leswiya se um swi kahle ku hi pfa hi huma hi explora hi ya hi ya vona vanhu van'wanyana ku va behavior njhani um swi kahle ni ni twa like i i ku navela ka mina ku hi ya a peter mukava mm. a a ko va ku va mhaka ya ku hi hlundzukile um i ku navela ka mina ku hi tata xitadium xe xe le lipopo

ni le moyeni ka Eh. xisialo Eh, i xikala vito la ka thomo okay Eh, ni khensile leswi hi swi twaku ka radio mara concern ya mina i ku loko vana va vaviseka hi ndlela leyi va nga vaviseka hi yona va ri va- vana lava van'wana a vo lo yima va vona i hasahasa leyi a yi humela endzeni ivi va tsutsuma hi ku chava ku vaviseka ivi maphorisa va nghena va va bukutela ni vulavula sweswi me ni kume report-o n'wana me va ku i biwile exibedhlele hmm. loko ni n'wi landza va ku a va pfunekangi ni ya tolo hi four ni kuma ku n'wana i le ku vuyeni papa ni vulavula sweswi n'wana wa chavisa na le xikolweni a nga yangi hmm. vana va tsakela leswi swi endliwaka va navela ku ya va ya seketela mara va vuya va vavisekile hi ku va biwe hi maphorisa loko vanhu va suka va ku va ya mucatweni va vaviseka mucatweni a va ya mucatweni wa mani ene a hi soni lexi a nga xi endla beni xi kahle hikuva ni vana va hina va nyanyula hi xona Mm. mara loko se vana va hina va vaviseka ni vulavula ni tetani loko mo vona n'wana me ni rile ni karhala va ri va be hi maphorisa van'wana a va zangi va tshunguriwa vo lo byeriwa ku muka ni ya kaya mama Hel- hello ma yi vona i xela yi endlela ngopfu hi maphorisa ni mi ri u ri u be hi maphorisa ne Eh, loko mi endzeni ri ka na stadium xosala mo ni mi nyika nambara leyi mi yi fonela zero eight two oho zero eight two four five one four five one seven one double nine i ya le maphorisa ka Seven- nine- ehe seven one double nine loko mi ri na na concern na maphorisa mi report maphorisa ka nambara yaleyo Eh, mi- eh, hawa hi Naku- khenthele leswi naku- swi nga humelela mama na ku u- na yi twa ha yi twa swinene ngo concern yangu leswi vula leswaku ri na na nkarhi lowu taka loko swi endleka ti-organizers va ta va ri aware ku ri some of the police va fika va va mm. misbehavior va ba ti-fan ta mm-hmm. vona then swi lava va ta va na ritu ehenhleni ka maphorisa na wona maphorisa sweswi va le ku swi tweni ku ri leswi va swi endlaku va va kha va onhela mm. xilumani na beni mahingana van'wana na van'wana hi khe se swinene mama loko va ku vanhu va biwe ehandle

double nine two nine zero seven two one four nine double nine two nine i fikivula ku phorisa swimanimani va ni dlilisa um na ku um eh, xin'wanyana ku tatisa ka leswi ni swi vulaka na leswi mhani va swi vulaka um eh, ko va ku ti-field leti ta hambana ma swi twisisi mm. maybe ya hina hi ku entertainment yi treatiwa hi ndlela yo karhi mara ni nga vula ku munhu walowo va ka ya moriya mara va tshama va ku likhanyani dlaye munhu hi ku munhu loyi lova kaya ya moriya um i kume accident a kaya ya moriya mm. munhu walowo va kaya ya joni a va tshama va vula ku joni yi dlaye munhu mm. hi ku love kaya ya joni um ku like swi swin'wanyani swa humelela evuton'wini loko siku ra munhu ri vekiwini no ways ben a nga ta pfuka a ri hundzini eh, loko a ku ri ku navela ka hina va nelson mandela inge va ha hanya na sweswi mm. mara hi ku ku endleka ku rhandza ka xikwembu swa humelela swilo evuton'wini um a swi hi tsakisanga a swi tsakisangi munhu na vomhani lava nga nghena a swi tsakisi munhu na swa ku maphorisa ya be vanhu ni sungula ku twa hi vona um a ni nga si tshama ni twa hi munhu mina ku ta ku maphorisa va fike va ba vanhu a handle and a hi swi tivi ku xikongomelo xa ku va va bela yini a hi swi tivi hina hi va hi ri ndzeni hi sweswo hi nga swi vula ku swilo leswi va ku swi humelela handle ka stadium ku akhawunta maphorisa ende swi kahle mi va nyike nambara ku va ta kota ku akhawunta mm. aka swona ni khensile wow marito ya ku hetelela mr maxava mi nga khomenta mi ku yini ka ka swilo hinkwaswo ndani nge se gimeta eka xiyenge lexi um inkomi haxi lexi hi nga xi vulaka swinene um hina va xilomani holdings i ku um hi rhandza ku lava ku khensa ka vanhu va nga sapota event leyiwa um a va tini vanhu va la giyani ku lava ku vulavula ntiyiso loko cheka ti-ticket sales ta hina vanhu va la giyani va ma xava swinene mathikithi leswi kombaka Ku himpela a va swi rhandza leswi a swi fanele swi ya endleka kwini estadium. Loko mi lava ku swi vona, ni tsundzuka namuntlha hi famba hi cheka ti-sponsors ta hina ku va khomeke njhani ka tiinani. Hi nghenile ku fanisa na le Absa, Giyani Absa. Loko fika Giyani Absa va ku, Heyi, mi tshove record. Hi ri, Hi tshove record ya yini? Va ku, I ro sungula ku hi ti-A_T_M hi endla profit ya 170,000 profit. leyi va nga yi endla ve le bank va ku nana event leyi mi mi yi endlaku leyi landzelaka hi na n'wina mi tshove record va ku hi se ti-a t m moria hi se ti-a t m kwini kwini loko a swi tshama swi va kona leswi nga endleka laha mm. loko va cheka namuntlha um bank va hi tsalela papila va kombisa ku va khense ngo leswi nga hina hinkwato ti-sponsors ta hina va ka lottery department of arts and card i kun'wana na un'wana i le ku khenseni mara i to hatla mazila va nga ta vulavula um eh, swi swa negative mm. ivi ni rhandza ku lava ku khensa na masipala wa hina va hi support swinene va hi seketele swinene ku sukela ehansi loko hi ve hi karhi hi lonja loko hi karhi hi ta endla tigala dina va tlhe va hi navela swa kahle before event mara hi ku event leyiwa a yi ri ya muchangana um eh, la ka province ya hina la hina premier a nga zanga a vula nchumu ku good luck aka event ya n'welemeya ka yona um eh, laha ka eh, eh, eh, aka mopana yini ena varhangeri mara a va vula nchumu mara after loko va vone ti-picture leti swilo leswi va swi endleka stadium hinkwavo va sungula ku heyi ku tirheke njhani ku ri va tsele mapapila tlhe va rhamba van'wani va koho va tlhe va nga respond leswi komba ku hina machangani hi ta pfuka hi nga tekeriwa nhlokweni na siku na rin'we i koho n'wana wa muyimbeleri a nga vula ku hina machangani swilo swa hina a swi teku serious mara vanhu a va nga n'wi teki serious e yi vuri mpfukani fembeni a ku ri ntiyiso swi leswi a swi vulavula nkulukumba loyi mara yimani mi byela casper loko a ndla ti-event ta yena a ku filapa a month before ku yima ku yima na timinister ku yima ku yima va ku heyi good luck ya ya famba kahle mara leswi a va swi endlangi why loko a ku ri michangani inkomo mara to ku hetelela beni ma nga eh, mina timinista ya mahungwini ya ni ta dlayiseta kwala ka leya maxava ku um swilo leswi eh, swa ku rixaka ra ka hina mi kumeka ingaku ri tekeriwa hansi naswona a a swi basangi um mara ta ku yini ku na hina hi le ku sabataleneni um wa vona loko ku sungula wehe um u ku um mhana wehe wa loya u hleketa ku me ni ta pfumela ku mhana wehe a nga loyi na se the reason mi kuma so hi fika ka situation ya ku na tixaka leti ta hina na tinxaka letin'wanyana a va hi tekeli nhlokweni i ku hina tanihi rixaka ha tshikelelana ha kandziyelana that's why vanhu va nga chavi ku humesa ku hemba mavunwa vanhu va nga chavi ku teka upload sweswi mi te ku na sesi un'we wa xivati xikulu a trenda ka social network ku i tlhaviwe boyfriend mi ra kwini anasing college mara se i convert wini ku i tlhaviwe stadium um like ku ri nkarhi wun'wanyana vanhu eh ku na swi swa kahle leswi nga endleka siku leri mm. the only thing va nga xi pick up i swilo swa bete and sweswi ya maxava va nga swi vulavula ku ti-fill up tin'wanyana ku love vanhu vanhwenya vanharhu na mfana wun'we mara a ndzi tshama ni swi twa swi vulavuriwa newsphepheni or a radiyweni or ka social media um mara leswa ka hina leswi a mo ni mi bela mavoko machangani minghozi yi ku tiyisa hansi eh mara eh lexi ni nga xi vulaka xo hetelela i ku eh vaseketeri va hina lava a va te stadium ku ta hi seketela ti-sponsor eh hi nge heli matimu hi nge heli matimba hikwalaho ka leswi vanhu va hi sandzaka na swin'wana na swin'wanyana that's why ni vurini ku a giyani hi nge fambi permanent even if hi opta for peter mukaba eh ha ta vuya hi ta endla refill because hambiloko ku ri hi nga yi endla lembe leri taku refill giant stadium yi ta va kona um na cancer eh like nyamutlha mi xona ku president mayingani wa vulavula eh a ni le wuleni hi ku eh a ni le ka mudyi wa kahle ma vona a ni le ka mudyi wa kahle eh ni khensile vaseketeri mi hi seketerile va ka xilumani eh na n'wehe mi nga heli matimba mi kha mi tshame kwala

lexi ni tsakisa ku na vo va ka tisatma a ni va tribalist ni nge zi ni chava ku vula sweswo um va va nominata ngopfu mazulu swa kona swi endliwa natal ni le eastern cape mara lembe leri shem ni va bela mavoko va ka tisatma ni vona ku tale vanhu ve le lipompo shem a va ka